Bu waka haçan-da Bägül atly bir gyzjagazyň ejesi-kakasy tarapyndan meýilleşdirilmedik ýagdaýynda dünýä inmeginde başlanýar. Bägüliň ejesi-kakasy uniwersitetde okap ýören döwürlerinde toý etýärler. we haçan-da olar uniwersiteti tamamlap ýören wagtlarynda Bägül ejesiniň göwresinde galýar. Bu ýagdaýy olar özleri üçin örän ullakan mesele hökmünde garaýan bu ýaş juwanlar çagany aýyrtmak isleýärler, ýagny abort etdirmek. Olar ýaňy bir okuw gutaryp işe durjak wagtlary, Çaga ideg etmäne wagtymyz ýok diýip bahana tapýarlar. Ýöne Bägüliň enesi bu çaganyň dünýä inmegini isläp, ony abort etdirmeýär. Şeýdip, aýlar-günler aýlanyp, bu çagajyk, ýagny Bägül dünýä inýär. Oňa dünýä inenden başlap enesi seretmeli bolýar. Ahyrynda Bägüliň ejesi-kakasy özlerini tutup, gowja öýe geçip ýerleşenlerinden soňra kiçijek Bägüli öz ýanlaryna alýarlar. Emma Bägül ejesi-kakasyndan durmuşda, Her bir çaga mynasyp bolan söýgi, mähremlik görmeýär. Oňa hiç hili üns berlmeýärdi. Her kim öz işi bilen başga bolup ýaşaýardy. Biraz wagtdan soňra Bägüliň ejesi-kakasy öz biznslaryny açyp, hal-ýagdaýlaryny gowulaşdyrýarlar. Indi bolsa olar bägüle bir eneki tutup, şoňa seretdirýärdiler. Olar öz gyzlary bilen köp wagt geçirenlerinden işde has köpräk wagt bolanlaryny gowy görýärdiler. Muňa garamazdan haçan-da bägül bäş ýaşynda wagty, onuň ejesi ýene hamyla bolýar. Ýöne bu gezekki hamylalyk öz islegleri boýunça meýilleşdirilipdi. Bägüliň ejesi-kakasy ikinji çagasynyň dünýä inmegine örän garaşýardylar. We garaşylan gün ýetenden başlap, olar örän bagtlydylar. Bägüliň jigisi Aýlaýla maşgalada örän eý görülýän çagady. Ol ejesi-kakasynyň birje minut hem ünsünden düşmeýär. Aýläle dogulmaka onuň enesi bilen atasy aradan çykypdy. Gynansak-da olar ikinji agtyklaryny görüp bilmändiler. Indi Bägüliň ýagdaýyna gelsek, ol başda maşgalada bolýan zatlara akyl ýetirjek bolýardy. Ol näme üçindir Aýläle hemme isleýän zady berilýär-de, özüni näme üçin beýle zatlaryň edilmeýändigine düşünmeýärdi. Ol hem özüne biraz-da bolsa ejesi-kakasy tarapyndan ideg edilmegini, söýgi-mähir berilmegini isleýärdi. Şeýdip, bu çaga öz başyny özi çarap, özbaşdak ulalýar. Birnäçe ýyldan soň Bägül başlangyç mekdebi tamamlap, ýaňy üçünji synpy dynýar. Şonda ol synpdaşlary bilen belleniljek baýramçylyga täze köýnek geýmek üçin ejesinden egin-eşik alyp bermegini soraýar. Ejesi buny eşidip gaharlanyp oňa, Haçan görseň sen zat sorap ýörsüň. Bar özüň gitde bir zatlar alyp geliber diýip göwünli-göwünsiz oňa pul berip goýberýär. Ýöne aslynda wakalar bular ýaly däldi. Bägül ejesinden käwagt bir pul soraýmasa galan wagt asla soramaýardy. Şeýdip, ertesi gün Bägül eşik dükanlara özüne geýer ýaly bir zatlar almana gidýär. Ýöne haçanda ol bir dükanyň töweregine ýetenine gözlerine ynanmaýar. Ýagny ol ejesi bilen kakasynyň Aýlälä eşik alyp bermek üçin dükanda durandyklygyny hem-de oňa örän gymmat bahaly eşiklerden alyp berjek bolup duranlaryny görýär. Bägül hem özüniň bardygyny bildirmek üçin dükanyň töweregine ýakynlaşsa-da, ejesi-kakasyny hiç görmeýärlerem. Öýlerine ylgap gaýdyşyna Bägül aglap köşeşip bilmeýär. Ol özüni öýdäkileriň ýigrenýändigini düşünýär. Muňa garamazdan ol şonda-da olary gowy görmesini dowam edýärdi. Ol haçan-da bolsa bir gün özi nähili olary gowy görşi ýaly özüni hem şolar ýaly gowy görjeklerine ynanýardy. Aýlala hem özüniň şeýle gowy görülýändiginden peýdalanyp köplenç halatda, Öz eden ýalňyşlyklaryny hem bägüliň üstüne atyp goýberýärdi. Oňa hem ejesi-kakasy ynanyp bägüli jezalandyrýardylar. Bägül şeýdip öz etmedik günäsi üçin hem jezalandyrylýardy. Aýlar günler geçip dur. Bägül bilen Aýläle uly gyzaryp ýetişýär. Ýöne olaryň arasyndaky ullakan aratapawut Bir öz başyna özbaşdak ýaşap bilýän azarsyz gyz bolup ýetişýär. Beýlekisi bolsa lälik, diňe öýündäkilerine daýanyp ýaşaýan gyz bolup ýetişýär. Bägül orta mekdebi üstünlikli tamamlap, şol bir wagtda stipendiýa hem utup, başga şäherdäki instituta okuwa girýär. Oňa ejesi-kakasy kömek edip, has gowy instituta hem salyp bilerdiler, ýöne olar ony edesi gelmeýärdi. Bägül okuwa gitmek üçin öýüne gelip goşlaryny ýygnap ýören wagty hem oňa hiç kim üns bermeýär. Barmysyň hem diýilmeýär. Şondan iki-üç gün soňra ejesi oňa jaň etýär we ondan nirde gezip ýörendigini soraýar. Bägül oňa arada okuwa gaýtmalydygyny aýdandygyny ýatlatýar. Bägüliň ejesi oňa şeýle jogap berýär. Onda sen bundan soňra biz bilen ýaşaňok dämi? Men onda seniň otagyňy öýüň işlerine kömekleşýän hyzmatkäre bersem hem bolarmy diýip soraýar. Bägül şol wagt indi ol öýde özüniň otagynyň hem ýokdugyna we mundan soňra hem ol öýde özüne ýer bolmajagyna düşünip ejesine, Eje, men seniň hemme etýän işleriň bilen ylalaşýan. Näme edesiň gelse arkaýyn ediber diýip jogap berýär. Aradan bäş ýyl geçýär. Aýläle orta mekdebi tamamlaýar. Oňa ejesi-kakasy iň gowy mugallymlar daşyndan okatdyryp, uniwersitete geçmeklik üçin uly goldaw berýärler. Hatda oňa uly möçberde pul töläp hem okuwa salýarlar. Bägül şol öýden gaýdan wagtlaryndan bäri bir ýa iki gezek öýündäkilerini görendir. Ol her ýylda iki gezek diýen ýaly öýlerine dynç alşa barýar, ýöne oňa öýde hiç hili garaşýan adam ýokdy. Öýe baranda hiç kim ony garşylamaýardym, her kim öz işi bilen başa gysyrap gezýärdi. Käwagtdan kanikulda öýlerinde hiç kim hem bolmaýardy. Aýlar-günler geçenden soňra. Wagt sagady dolanda Bägül instituty tamamlaýar we ökdüm talyplaryň hatarynda bolup, gyzyl diplom gazanýar. Onuň ökdeligi üçin ony belli firmalar işe çagyrýar we ony gowja ýere işe alýarlar. Bägül işinde-de öz başarnygyny görkezip, belli hünärmenleriň hataryna goşulýar. Onuň durmuşyna hemme zat düzene girýärdi. Bir bolmaýan zat O-da öz ýakyn garyndaşlary bilen arasy ýok diýmeseň, hemme zat gowudy. Hemme zadyň düzelip ugran döwürlerinde Bägüle ejesi jaň etýär. Bägül öýündäkilerinden jaň gelenini örän begenýär. Ýöne ol ejesinden firmalarynyň bankrota düşüp, batyp ugrandygyny, bergilerden çykmaklyk üçin pullarynyň ýetmeýändigini aýtmak üçin jaň edendigini eşidýär. Oň ejesi. Gyzym, bize biraz kömek etmeseň bolanak, diýip aýtýar. Ömründe gyzym sözüni eşidip görmedik Bägül gözlerinden begenç gözýaşlary damýar. Ol ejesine, Bolýar eje, hökman kömek ederin diýip jogap berýär. Ertesi gün ir bilen Bägül öz golaýlaryndaky banka gidip, öýündäkileriniň hasabyna pul geçirmäne barýar. Birnäçe sagat soňra bolsa öýündäkileriniň puly alyp-almadygyny bilmeklik üçin jaň aýlanda bolsa, olaryň hiçisem ellerine almaýarlar. Bir hepde soňra Bägüle indi kakasy jaň etýär. O-da hem ýene-de pullarynyň ýetmeýändigini, ýene-de köpräk pul ugratmagyny soramaklyk üçin jaň eden eken. Bägül özüniň ýygnap goýan süýşürintgilerini hem toplap, öýlerine ugratjak bolýar. Ýöne ol buny etmänkä, Sosial mediada öýündäkileriniň nähili ýagdaýdadygyny görmek isleýär. Ol edil ejesi bilen kakasyny sosial mediada tapmasa-da, gyz jigisi Aýläläni tapýar. Haçan-da Bägül Aýläläň suratlaryny Instagramda görende, gözýaşlaryny saklap bilmeýär. Ol bir suratda Aýläläni kakasy bilen ulagyň ýanynda düşen suratlaryny görýär. Ol ulag hem kakasynyň pullary ýetmän mejbury satmaly boldum diýip aldan ulagydy. Başga bir suratda bolsa, ol Aýläläniň ejesi bilen şäheriň bir gymmat kafeleriniň birinde iýip-içip oturandyklarynyň suratyny görýär. Ýaňky düşülen hemme suratlar bolsa täzelikde goýlan eken. Olaryň hemmesi bägüliň pul ugradan gününden soňra düşülip goýlan suratlardy. Bägül gözlerine ynanmaýardy. Ol özüne iň ýakyn görýän adamlarynyň beýdip aldaýandyklaryna ynanyp bilmeýärdi. Şol pursat ol Mundan beýläk öýündäkilerine ýekeje-de pul ugratmajakdygyna öz-özüne söz berýär. Sebäbi olaryň pula mätäç däldiklerini suratda örän ajaýyp görnüp durdy. Bir hepde soňra oňa ejesi jaň etýär we Bägüle Näme üçin puly intägem ugratmadygyny soraýar. Bägül hem oňa Mundan beýläk hiç il pul ugratmajakdygyny aýtýar. Bu sözleri eşiden ejesi däldirara gelipdi. Ol ondan Sen nädip bu zatlary edip bilýäň? Biz seniň maşgalaň ahyry. Men seni dünýä indiripdim bilýäňmi sen şondiýkka ýygyrýar. Bägül mundan artyk ýüregi ardyjy sözleri eşitmejek bolup telefony goýkaýberýär. Ol örän özüni erbet duýýardy, ol öýündäkilerine kömek edip bilmedigi üçin özüni günäli hasaplaýardy. Ýöne bir tarapdan hem ol özüniň dogry edendigine düşünýär. Bägül şondan soňra telefona mün çalyşýar, ýagny ol mundan soňra özüniň iň ýakyn görýän adamlaryndan bular ýaly sözleýişdesi gelmeýär. Basym Bägüliň öýündäkileri hakykatdan hem bankroda düşüp, ähli emläklerini satmaly bolýarlar. Olar indi kiçijek bir öýe çykyp, lälijek hiç zady oňarmaýan gyzlary Aýläle bilen şol ýerde ýaşamaly bolýarlar. Aýläle hatda uniwersiteti hem tamamlap bilmän okuwdan çykarylýar. Indi şu wakaň aslyna seretsek, hemme zat başgaça-da bolup bilerdi. Eger-de olar birazajygam bolsa uly gyzlaryna üns berip, söýgi-mähir bilen gurşan bolsalar, hemme zat gowy bolup hem bilerdi. Bägül iň soňunda özüni öýündäkileriniň gowy görmeýändigini kabul etýär we mundan beýläk hiç hili aragatnaşyk saklamazlyk barada özüne karar alýar. Ýöne şonda-da onuň ýüreginde olar üçin aýratyn ullakan ýer boşluk bolup galypdy. Indi şu tymsaldan sapak alsak, her bir ynsan öz çagalaryny deňderejede gowy görmelidirler. Çagalarynyň birini gowy görüp, beýlekisini halamazlyk diýen ýaly duýgular bolmaly däldir. Bir çagany mähirsiz goýmana hiç kimiň haky ýokdur. Şu wakamyzda türkmen hatlaryny ulanmaklygymyzyň sebäbi, teswirlerde bir dostumyzyň ýazan pikiri boýunça, wakalar has täsirli, özüne çekiji bolmaklygy üçin edildi. We şol dostumyza-da köp sagbolsun aýtmak bilen, hoş, sag boluň!